Dembaş vê xelekê re ya dibin navnîşana pend û wate ev xeleka çil û heftayê ez ji vê pirtûkê dixwînim. Pirtûka pendên Kurdî xwe pirtûk a min e min dane ser hevdû ev pendana sê hezar û çar sed pend dayî ser hev sal du hezar û çardeh de min ew çap kir belê belê hêja Rast e. Ez ê an hawlo şîrovetkirînekê e, bidim wan yek bi yek zê bixwînim. Kur dibêjin dîwaro ji te re dibêjim bûkê tu fêm bik. Ev pêtir xesû dibêje. Yanî xesûyê gotinkê bêje e, e, bibûrin ez dikar li we hemû vegerîn êgo nivîsîn ji ber ku min dest bi Ez ê derxê lê dizî derxim ser şaşê. Ev bêtir xesû dibêje, xesû dibêje, gava bixwaz gotinkê wilo bin guhê e, bûka xwe xi îca dibêje wê ji zarokekî re bêje, wê ji pisîgekê li malê re bêje, wê jinek din re bêje lê mebist û qesda wê li ser bûka wê ji bo bûka wê e, nas bikin. Ev vî hawî. Ev gava dibêje dîwar weşter dibêjim bûkê tifêm bike. Ja em karin bêjin bi giştî jî ne tenê li ser xesû û bûkê karin li ser tiştî din ji bêjan bixwazin gotin kê bavê jin mirovekî lê rû bi rû em jêr nebêjin lê ew amede bi dikare ji zarokekî re bêje ji dostê xwe re bêje ji êdin re bêje lê mebest û qezda te gogê li ser wî bi ya din kurd bêjin xwe îro zimanê kurdî tenê bêjim kurd bêjin dijminayî kirasekî ji hesine ne diqete û ne dirizi. Dijminayî kirasekî ji hesine ne diqeti û ne dirizi. Ev kengî gava ku çareser nebe. Gava ku her du alî, her du aliyê dijminatiyê li hev dûne yên. Ev dijminayî çawa yê? Ku yek wek kirasek gava kirasî hesin li xwe ki çiqas mirov diêşe, mirov wek ku di dojê de bi, di cehennemê de bi. Cehenneme jî gotinek somerî. Cehennem yanî cihênizm. Wilo weqasî îşkenceyê dikişîne,

tiştekî gelekî xweş ji ber ku dijminayî tişkî ne baş e. Ya din kur dibêjin das das li destê kê dibe wek pirs bersiv jî didin dibê li ê pale dibe. Ez ê hemû yê bixwînim. Das li destê kê dibe li ê pale dibe. Palevan ew radijî dasê û pê çinînê dike. Çi nîsk bin berê ke nêm ce tiştê nûsa. Dêmek karin ne tenê li ser ê pale bêjin, em li ser dîrokê jî bêjin. Bi xwediyê wê ke ana ke em li ser diaxivîn gava ke xwediyê wê karsaz bi, pispor bi, pisporekî bi bext bi. Û das jî destê pale de, palê ê ge karsaz û pispor heger bêbext bi ji ter kar bike, karê ji ter nîskê te, çandiniya te, karê perpû te jî bike. Yanî her yek û karek wî heye. Vî hawî ev jî a û lê destê kê dibe. Dubare ez dikim ka vas penda dixwînim ez venagirim lê ez gotinê we dadixim ser e, şaşê. Ya din kur dibêjin Dibê, dibê yan dibêje, dibê jî rast e, dibê û dibêje her du jî rast in. Dibê mîzate derman e, dibê firiya ezman e. Ev ser kesî kê tê gotin? Ê got çavteng, çavteng ne ji bo pera tenê. Na, çavteng di têkiliya de, di elaqata de, di dan û stendinê de, di alîkariyê de, gog destê xwe bidite, bikite ji problemekê, ji pirsigirêkekê serfiraz bike azad bike. Gava îja jêr dibêjin hingî go çavtenge. Qencî jê nayê, başî jê nayê, karê baş jê nayê, go ki tu jê dipirse, go ki mîza wî derman e, dermanê êşa te be, wê bê ji firya ziman e, nade te. Ev ya kesê ku ji tu carî ji tiştê qenc û baş re nabin. Ser vanê wilo tên gotin. Ya din kur dibêjin dengê defê ji dûr ve xweş e. Çawa ji dûr ve xweş ji ber ku gavak nêzîk dibe guhê te dêşîne. Ev em em kin ser defê bêjin. Lê ji dûr wilo dengê mozîkekê tê te belkî xweş bi lê gavak nêzî dibe ez bi xweş dengê defê hez nakim. nêzîk dûr ez jê hez nakim. Lê gava nêzîk dibû wê gelkî guhê te bêşîne. Ev karin bêjin li ser çi? Bêjin nimûna em li ser anha bêjin. Wek ku ka hinek hebûn li di Ewropa bûn dihatin welat yani Ewropa xuya dikirin got bûşti cinneti cihê firdosê hingî ev qasî xweş dikirin piştî em hatin vir me nas kirdine cinnet ne cinnet erdê xakê azadî lê heye maf lê hene erê lê wek wan ji mer digo gog cinnetê û yanî mabû gibêjiyek bimeşûlo mêwa tînê

dostê nanê xwe be û dijminê ardiyê xwe be. Yanî baş xwe amede bik ardiyê xwe ard. Ard hûn karin binivîsînin ard çiyî gavak tenûrê lê xema te ard û nîn e. Yanî ji bo ku tenûrê lê xi tu çi qasî agir bidê ev qasî wê nanê te baş derkeve. Ne got ke sar be û tenûra te ne vêketî be. yan arvanê te ard arvanê te ti hindikekî û pir avê têx nav îja neyê hilandin ki neyê hilandin ji xwe wê bi te nûrê bikeve yani divê gavak karekî bike pêşiya wê te amediyê bike alav edewatê vî karî tu bi ser hev de

yani çi xor dibe çi keç be dibe dilê te bera nekeve yek ya yeka koçer çima ber ku koçerin bar dikin ana dilê te ketê ji vir rabin wê herin cî kîdin li dûpezê xwe ne dême ku dilê te biêşin ev ya wek şîretekê yî goge kêfa te ji tişkî hat tiştek bera dijî de be ne go gûlo gelkî dikerrek hat û kerriya ji ber ku wê dilê te wê perçe bi bil dû. Yani trema zano wê kud her kud her jî dixwe wê wê wan de made ne her kes karî bûn berra dû dilê xwe da û berra dû koçera dana. Ev jî yek. Gavat vê dila nekirê çi koçera. Ya din kur dibêjin dîwar ket û toz hilat. Dîwar ket û toz û lat. Ketina dîwar li ser pirsgirêkê dibêj, problem, muşkile, li ser wê dibêj. Gava tê û dikeve ji xwe tozê çê dike. Tozê çê dike ji ber ku çavê te diêşe, derdora te diêşe. Lê gavak hat û dîwar piştî ket. Dema ku tê derbas dibe, tozayê namîne. Pirsgirêk namîne. Ti riya nî. Ew demek em karin bêjin gavage problemek çê bibe çiqasî mezin bi jî dawiyê wê zelal bibe û wê çareser bibe wê hel bibe yanî vî hawî. Ya din kur dibêjin Serjinay, dibê dera jina xera nekiriye hîna ava ye. Dera jina yanî cihê, cihê jina xera nekirî. Dera jina xera nekiriye hîna avayî. Dêmek ev gotin bêtir e, bêtir li ser jinan gogijin tişta xera dikin. Taybet ed meselê malê û nav e, birad û mala e, xezûr de û ev tiştê wilo ana bivana kêm bûne ji ber ku bêtir Xelk mala wan bûn û serbixwe ne wek berê sê bira û çar bira di malekê de û li hevjînî dibûn dizewicîn û bûkê wan di nav hev de û ev problem çêdibûn. Vî gotî. Ev vîndar hemû çêlek têdotin rast ji ber ku hemû çêlek tiştekî biyolojî yanî guhanê wê heyî têdotin lê hemî gotin ne hemû rastî a sedî sed ji te re bêjim lê hemû gotin nayê gotin Bi vî rengî. Yanî cî key ye dikarê gotin ke na min û xwe dibêj lê di civatekê de ew gotin nabe tu bêjin bêr henekek bi, gotinek bi belkî ne li gor kêfa civatê be ew tê gotin. Yanî hemû çêlek tên dotin lê hemû gotin nayên gotin. Bi vî rengî. pêtir dema wan dema wan û cihê wan ya din kur dibêjin dûr here û durist vegere çiqasî tu dûr here her biger zanabê bibîn danûstendinê bik lê gava tu vegeriya rast veger durist veger bera hindirê te xira nebe Yani wexti baş çû baş veger. Yeka din jî Kurd bêjin yani carna ulo şîret hene e, ta gilawik bin ya keçik bin divê qîz her û qîz veger. Divê bav jî ji kurê xwer jî bêje. Ulo jî tê gotin. Yani paqij her paqij veger. Ev deh bendên Kurdî bûn ulo şîrovekirinê hêvî ya piştgirtiya wê ev xelek spas ji we re mala we ava çê yek êgo nivîsand û êgo li me dina rû nenivîsand jî êd pêşerojê di jî wê guhdarî bike û bine re spas ji we re hûn bimînin di xweşiyê de